Felly, newn ni, newn ni holi rhywfaint, felly pam, pam o chi wedi penderfynu bod eisiau dechrau cyfieithu'n anffurfiol? Wrth arwen, byddech chi'n neud, ydych fe? Na, beth wnaethon ni rhyw bum mlynedd mae'n siŵr nôl, mae gyda'r Steddfod Llanarch, mae'r uh, adran gyfyngiedig yn digwydd cyn yr adran agored ac ar gyfer uh, disgyblion Ysgol Llanarch. A mae canran uchel iawn o'r disgyblion hynny yn dod o gefndiroedd di-Gymraeg, lle does da ddim Cymraeg ar yr aelwyd, felly bydde rhieni a llythyr Cis mewn Cis yn dod a bydden nhw ddim yn siarad Cymraeg. Ac felly, uh, pe benderfynon ni, um, wel un ewch i mynd lawr yr hewl o'r cyfieithu wrth arwen, a bod hwnnw yn llyfurus fel sydd cael ei ddweud yn barod, neu a oedd yn opsiwn arall. Ac fe nath um, Cymdeithas Sefydlodau Cymru gynnal rhyw y gwrs, debyg i beth um, oedd Iwan Llawn Sior Tiginau, um, Jyst i wybod beth oedd y dechnoleg oedd ar gael, Mae ni ar y cwrs hynny, a'r Steddfod dilynol, fe benderfynu ni wrth fe dreialu ni e. Ac fe uh, fi oedd tipyn o fynd ar gael yr offer cyfeithi, felly mm. o'n i'n eistedd yn y cefn, right. a hollol anffurfiol, does gan ni, oedd da fi ddim profiad cyn hynny, heblaw am beth o'n i wedi wneud yn, yr, yn y cyfarfod neu'r cwrs rhyw awr yma, i gyfeithi um, beth oedd yn digwydd cael ei ddweud o'r llwyfan. Mm. A do'n i ddim yn cyfeithi gair y mair am funud, dwi ddim Dw i ddim yn, ac wedyn ni ond rhoi syniad o beth oedd yn cael ei ddweud a beth oedd yn digwydd ac yn y blaen. A oedd pobl yn yn ddiolchgar? O'n nhw'n teimlo... o'ch chi'n teimlo bod yr ymateb o pobl yn teimlo bod nhw'n fwy o rhan o'r peth? Wel, o'n i wedi hysbysebu bod yna offer cyfieithu ar gael, a oedd yr offer ar gael wrth y drws bod pobl yn dod mewn, ac yn y Steddfodau cynta' yna yn bendant, yy, be wnaeth nifer o bobl ei dderbyn nhw, ac o'n nhw yn yw werthfawrogi e, ac o'n i hefyd, wrth bo' fi yn cyfieithu, yn chwilo am ymateb hefyd i weld a os oedden nhw yn gwrando. So ambell waith o'n nhw'n cymryd cysgode mas wrth gwrs, oedden ni mewn funud yn trio cyfieithu calon lan ne' ne' darn yym llefaru, falle fydden ni'n rhoi'r teitl ac yn y blaen, ond a- Ond o'n i yn gallu gweld bod nhw yn ymateb i'r hyn oedd yn cael ei ddweud. Ac ydy hynna'n rhywbeth sydd wedi parhau wedyn dros y blynyddoedd? Odi, mae wedi parhau ers hynny. Ambell i blwyddyn fydd yna falle deg, deuddeg o'r ochr yna yn cael mynd mas. Weithiau wedyn falle un neu ddou. Ac falle fyny, fydden ni'n meddwl nawr, wedi clywed am beth oedd y Llinos yn sôn ambiti, ife cyfeillio oedd y dechneg hynny. Felly byddai hwnna'n rhywbeth falle fydden ni'n gallu ei ddatblygu yn ystod, os nagos galw mawr am yr offer falle. Mm, mm. Os gan rhywun gwestiwn i, i Catrin neu sylw os fyna? Sut ych chi'n cyfieithu'r gair eisteddfod?
eisteddfod? Fi'n gobeithio byddai pobl yn deall beth yw natur eisteddfod. Ac na drych na...
Dych chi ddim yn gweld y perig. Dych chi'n cyfieithu. Bydd y pobl na sy'n methu'r iaith gyfan byth yn dysgu. Gan bo ni ddim yn cyfieithu gair am air, dwi ddim yn trio rhoi gwers Gymraeg, rhoi'r syniad o beth sy'n digwydd a gobeithio, os da fi ddim dystiolaeth o hynny, ond gobeithio fydde hynny'n annog hmm. pobl i eisiau gwybod, wel, beth arall sy'n cael ei ddweud, beth, i bod nhw'n colli rhywbeth yn y cyfieithu hyn, a bod e'n annog nhw i yym dysgu mwy. Felly rhyw fath o'r sylwebu fel o'n i'n sôn am. Mae'n fwy o sylwebu nad yw e'n gyfieithu gair am air. Mm. Um, ond oedd un uh, blwyddyn, so ti ddim cyfieithu gair am air, a beth tebyg i'r thwynes di gynne oen. oen. Um, Sa'n cofio fe teitl darn oedd e, neu oedd e falle yn cael ei ddweud o fewn yr darn llefaru, ac oedd e'n amlwg oedd y gynulleidfa'n chwerthin

Mae lot o nhw dros y blynydde chi'n gweld, mae chi'n gweld yr un bobl yn weddol reoledd, chi'n rhoi yr offer a fel yn y flwyddyn ma os dros dair byddyr fynne ma nhw'n gweud na dwi ddim isie fe heddi dwi'n mynd i drial gwneud so ma ma na ddatblygiad i bobl sydd yn defnyddio nhw i codi hyder ynglyn a gwrando trwy gyfrwng Gymraeg so ddim beth da. Eiros oedd rhywbeth?
Wel jyst o ran y peth stelfo na a darnau llefaru Wyt ti'n... ti 'di... ti'n rhoi crynodeb o dan llefaru? Do, fi'n credu bod fi wedi gyda'r darnau yy yr ysgol, bydde... un flwyddyn fe ges i nhw o flaen llaw ac yn amlwg o'n i'n credu... achos o'n i moyn gwybod beth oedd y teitlau, fi'n credu bod fi'n rhoi syniad o'r teitl, a fi'n credu do, fe... jyst i roi syniad crynodeb o beth mae ambiti a beth maen nhw'n mynd i ganu neu beth maen nhw'n mynd i lefa- llefaru ambiti. A rhywbeth fel 'na chi'n gallu paratoi. A'r un peth, cyflwynio'r beirniaid, wel chi'n gallu paratoi hwnnw o flaen llaw achos byddwch chi 'di gallu cael gwybodaeth ambiti pwy yw'r beirniaid, o le maen nhw'n dod, beth yw eu hanes nhw ac yn y blaen. So mae 'na rai pethe, a fel o't ti'n gweud, geirfa gyffredin i Eisteddfod, fel Eisteddfodwyr, chi'n gwybod y math o beth maen nhw'n ei wneud, mm. maen nhw'n llefaru'n glir, neu bod y nodau uchel yn achosi problem. Wel, pethau fel yna, chi'n gallu paratoi rhyw ychydig o flaen llaw.
Diolch yn fawr iawn i, i Catrin, diolch yn fawr.